Sálem tariyx ıqlasbentleri! Bul Jayxon joybarınıń gezektegi sanı. Búgin biz qaraqalpaq eposında óz ornına iye Qırqız dástanı haqqında sóz etemiz. Qırqız dástanı basqa qaraqalpaq dástanları sıyaqlı tariyxıy waqıyalar negizinde payda bolǵan bolıp, bir neshe dáwirlerdi óz ishine aladı. Mine usı waqıtlardı óz ishine alatuǵın dástannıń baslı ayırmashılıǵı onıń patriotizmligi bolıp tabıladı. Qırqız negizi qanday dástan? Onıń basqa dástanlardan ayırmashılıǵı nede? Nege birinshi bolıp qaraqalpaq eposı degende kóz aldımızǵa Qırqız dástanı keledi? Búgin mine áyne usı sorawlarǵa juwap izlep kóremiz. Sonday-aq, Qırqız dástanınıń payda bolıw tariyxı, onıń mazmunı, sonday-aq, onıń xalıq turmısındaǵı áhmiyetine ayrıqsha toqtalıp ótemiz. Aytqanday, video basınan-aq kanalımızǵa aǵza bolıwdı umıtpań. Biz benen qızıqlı maǵlıwmatlardı biriwge tayar bolsańız, biz basladıq. Qaraqalpaq xalqınıń awızeki eposı Qırıq qız dástanı xalıq awızeki poetikalıq dóretiwshiliginiń ájayıp úlgisi bolıp tabıladı. Bul dástanda qaraqalpaq xalqınıń sırt el, xalıq basqınshılarına qarsı azatlıq gúresi, tuwǵan elge, jerge bolǵan patriotizmi kórkemlik penen súwretlengen. Sonday-aq, dástannıń baslı ideyası bolsa Xorezm xalıqlarınıń doslıǵın jırlaw bolıp tabıladı. Dástanda qaharmanlardıń tek hayal-qızlardan ǵana ibarat bolıwı Oraylıq Aziya xalıqlarında emes, al dúnya júzi xalıqlarınıń eposlarında kemde-kem ushırasadı. Sonı da ayrıqsha atap ótiw kerek, qaharmanlıq eposları tiykarınan jeke qaharmanlar jırlanatuǵın bolsa, Qırqız dástanında qaharmanlardıń kópligi menen ajıralıp turadı. Dástannıń ulıwma kólemi bolsa jigirma mıń qatar shamasındaǵı qosıqtan ibarat. Qırqızdıń mazmunı tiykarınan on úshinshi-on jetinshi ásirlerge tiyisli waqıyalardı sóz etedi. Bunnan tısqarı oǵan keyingi dáwirdegi waqıyalardıń da tásiri bar. Dástannıń syujet qurılısı Qoblan, Alpamıs dástanlarınıń bas qaharmanlarınıń qızlardan ibarat bolıwı menen ajıralıp turadı. Sonday-aq, epostıń bas qaharmanı dushpanlarǵa qarsı jalǵız ózi gúrespeydi. Al óziniń jawanger qırq qızı menen hám basqa batırları menen birgelikte gúresedi. Qaharmanlardıń tuwılıwı, balalı bolıwı uqsaǵan epizodlar Qırq qızda joq. Onda basqa dástanlarda joq qorǵan saldırıw, qızlardı áskeriy iske úyretiw, xalıq oyınların oǵan paydalanıw, xalıqtı batırlar basshılıǵında dushpanlarǵa qarsı gúres sıyaqlı syujetler súwretlenedi. Dástandaǵı tiykarǵı bas qaharman, ásker bası, batır qız, Gúlayım obrazı. Qaraqalpaq shejirelerinde saqlanǵan erte zamanlarda ótken urıw basları bolǵan Arıwxan menen Aqsholpan, Gerodot sóz etken Tumaresti, Zaryadra dástanındaǵı Adatidani, Shaxnamadaǵı Gardaferidti, on úshinshi ásirlerde ótken Marko Polo jazǵan Anjayrimdi eske túsiredi. Qırqız dástli folklordı jıynawshılar Shamshet Xojaniyazov, Sadırbay Máwlenov tárepinen bir mıń segiz júz seksen altı, bir mıń toǵız júz eliw segizinshi jıllar aralıǵında Qurbanbay jırawdan jazıp alındı. Bir mıń toǵız júz qırqınshı jılı dástannıń keyingi jaǵın jazıw Asan Begimov tárepinen jazıp pitkeriledi. Qırqız dástannıń ekinshi variantı bir mıń toǵız júz alpıs birinshi jılı avtor tárepinen Qıyash jırawdan jazıp alındı. Sonday-aq ele basılıp shıqpastan burın-aq qoljazba túrinde biziń ádebiyatshılarımızdı qızıqtırıp, olardıń dıqqatın ózine tartqan. Sońınan jazıwshılar bul dástanǵa kewil awdarıp, baspasóz betinde dástan tuwralı maqalalar, izertlewler daǵazalay baslaǵan. Qaraqalpaq tilinde dástan ekinshi ret bir qansha dúzetiwler hám tolıqtırıwlar menen bir mıń toǵız júz eliw altıńshı jılı basılıp shıqtı. Rus tilinde bolsa Qırıq qız dástanı úsh ret basılǵan. Ulıwma alǵanda dástan rus, qaraqalpaqsha, ózbek, túrkmen, qazaq, qırǵız tillerinde basılıp shıqqan. Bunnan tısqarı ol kóp ǵana ádebiyatshılardıń, etnograflardıń, tariyxshılardıń miynetlerinde eske túsiriledi. Sonday-aq, Qırqız eposına belgili francuz jazıwshı hám jámiyetlik iskeri Lui Aragon da óziniń Sovet ádebiyatları degen miynetinde joqarı baha beredi. Qırqız dástanınıń qaharmanların Roland haqqında jırdıń qaharmanları menen salıstıradı. Sóz etip otırǵan dástannıń atqarıwshısı Qurbanbay Tájibaevtıń rolin ayrıqsha joqarı bahalaydı. Qırqız eposın jırlaǵan jırawlardıń atların atap kórsetedi. Onıń kórsetiwi boyınsha Qırqız dástanınıń birinshi ret jırlaǵan adam on segizinshi ásirde jasaǵan qaraqalpaqtıń ataqlı shayırı, Qaraqalpaq ádebiyatınıń klassigi Jıyın jıraw tágay ulı bolǵan. Dástan sol Jıyın jırawdan nusqa bolıp qaldı, deydi Qurbanbay. Dástannıń basıp shıǵarıw hám izertlew jumıslarında Orınbay Kojurov, Nájim Dawxaraev hám Ámet Shamuratovlardıń miynetleri ayrıqsha. Dástandaǵı unamlı qaharmanlar Gúlayım, Arslan, Otbasqan, Altınay hám Sárbinaz. Olar óziniń mápine qaraǵanda xalıqtıń mápin joqarı dep biledi hám hesh qashan gúresten qaytpaydı. Sonday-aq Qırqız dástanındaǵı qaharmanlar. xalıq turmısına jaqın súwretlengen bolıp, olardıń obrazındaǵı pazıyletler tiykarınan haqkewillik, kishpeyillik hám de batırlıq, erjúreklik penen ashıp beriledi. Gúlayım, márt qız, al urısqanda batırlıqtıń barlıq saltanatın saqlap urısadı. Biygúna xalıqtıń qanın tókkisi kelmeydi. Jasırın túrde jawǵa qarsı barmaydı. Urıday kiriw qalaǵa surtayshıǵa miyassar dep qaraydı. Batır bolǵan joqlıq óz kúshin xalıqtıń mápi ushın jumsasın degen pikirdi. alǵa qoyadı. Dástanda tek ǵana Gúlayim emes, al onıń sadıq joldaslarınıń barlıǵı da qarsılasıp xalıq ushın ólemiz dep ant etedi. Qaharmanlardıń patriotizm, xalıqshıllıǵı basqa bir shet el dástanlarında da Qırıqqız dástanındaǵıday ayqın, kúshli jırlanǵan emes. Bunda qaharmanlardıń óz eline, óz xalqına shın berilgenligi, pidayılıǵı bastan ayaq kórsetiledi. Sarbınaz aqıllı, batır qız. Ol Gúlayimniń Qırıqqızınıń ishindegi Eń kórneklisi, óziniń aqıllılıǵı hám batırlıǵı menen Gólayımnıń birinshi járdemshisi retinde súwretlenedi. Dástandaǵı eń tiykarǵı unamsız obrazlar bolsa Xalmaqtıń zalım xanı Surtaysha menen Irannan shıqqan sayaq Nadirsha. Bul eki qaharmanlar da dástannıń xalıqtıń basına awır kúnlerdi salǵan azatlıqqa, ádillikke, xalıq doslıǵına tosqınlıq qılǵan zalım, qanxor obraz sıpatında súwretlenedi. Olar óz mápi jolında hesh qanday jawız islerden qaytpaydı. Qırqız eposı óziniń mazmunı, syujeti hám kompoziciyası jaǵınan basqa eposlarǵa qaraǵanda bir qatar ózgesheliklerge iye. Birinshiden dástannıń syujeti júdá áyyemgi zamanlardan alınǵan. Ekinshiden qaraqalpaq eposında sonday-aq basqa xalıqlardıń eposlarında xalıq massaları qaharmanlardıń gúresine tikkeley qatnaspaydı. Al Qırqız dástanında xalıq massaları qaharmannıń barlıq is-háreketine tikkeley qatnasıp otıradı. Qaharman óziniń barlıq niyetlerin, háreketlerin, Xalıq penen oylasıp isleydi. Úshinshiden Qırqız dástanınıń basqa dástanlardan tiykarǵı ózgesheliginiń biri, bul qaharmanlardıń jawınger qızlardan ibarat bolıwı bolıp tabıladı. Sonday-aq onıń basqa eposlardan parqı ondaǵı qaharmanlardıń is-háreketleriniń realistlik súwretleniwi bolıp tabıladı. Degen menen de mifologiyalıq is-háreketlerdi joq dep ayta almaymız. Basqa dástanlarda qıyalıy fantastika, mifologiyalıq elementler jáne giperbola, grotesk usıllarınan paydalanıw kóbirek Al bul dástanda bolsa atsa oq ótpeytuǵın, shapsa qılısh shapbaytuǵın káramatlı qaharmanlar joq. Barlıǵı ápiwayı adamlar. Taǵı da basqa dástanlarda qosıq penen qara sóz aralasıp keletuǵın bolsa Qırqız dástanı da bastan ayaq qosıq qatarlarınan ibarat. Dástanda qara sóz qollanılmaǵan. Qırqız dástanınıń qısqasha mazmunı tómendegidey. Burınǵı ata jurtı Túrkistanda Az Noǵaylı elinde Sarkop degen qalada Allayar degen bay boladı. Onıń altı ulı hám Gúlayım atlı bir qızı boladı. Gúlayım on bes jasına shıqqanda atasınan Miywalı degen atawdı sorap alıp, oǵan qoladan qorǵan saldıradı. Sonnan keyin ol qasına qırqqız aldırıp olarǵa áskeriy óner úyretedi. Yaǵnıy atqa minip shabıw, sarjay atıw, ılaq oynaw, qılısh, nayza menen urısıwdı úyretedi. Ondaǵı maqset sırtqı dushpanlarǵa qarsı gúresiw. Anıqraǵı Qalmaq xanı Sarkoptıń óz eline topılıs jasawǵa bir neshe jıldan beri tayarlanıp atırǵanın biletuǵın edi. Sol waqıtta Gúláyimniń sulıwlıǵı kóp jerlerge tarqaladı hám oǵan ashıq jigitler de kóbeye baslaydı. Biraq Gúláyim olarǵa itibar bermeydi. Sebebi ol túsingen, kórgen Xorezm batırı Arslandı unatatuǵın edi. Sonday-aq Allayardıń qoyın baǵıp júrgen shopan Jurın da ashıq bolıp júredi oǵan ol Gúlayımnıń ákesine xár xıylı xiyleler islegennen keyin Allayar qızın Jurınǵa beredi biraq Jurın Gúlayımdı alǵan kúni qızǵa ashıq bolıp júrgen Sáyeke Jurındı pıshaqlap óltiredi aradan waqıt ótip qız atlanıstan qaytıp kelip qalanıń wayran bolǵanın kóredi xám atasınıń mazarı ústinde óz xalqın azat etiwge xám dushpannan ósh alıwǵa ant etedi. Qorqaqlıq etip shermende bolıp ólgen aǵalarınıń óligin kómdirmey taslaydı. Gúlayım óziniń batır qızlarına bas bolıp, bende bolǵan xalqın azat etiw ushın Surtayshanıń Derbent tawına barǵan eline atlanadı. Soń Surtaysha jawınger qızlarǵa qarsı qırq mıń láshker jiberedi. Sawashta Surtayshanıń láshkerleri jeńiledi. Sawashtan keyin jawınger qızlar tawdıń arasında dem alıp atırǵanda Gúlayım shatırǵan jerge Arslan keledi. Sonda Gúlayım oǵan ashıqlıq kerek emes ekenligin, xalqın azat etiw ushın dushpannan ósh alıw kerekligin aytadı. Sońınan Arslan Gúlayımnıń áskerine qosıladı hám birgelikte xalqın qutqaradı. Biraz waqıttan keyin bolsa Arslan menen Gúlayım Arslannıń qarındası Altınaydıń Xorezmde qullıqta júrgenin esitedi. Onıń qutqarǵanınan keyin úshewi birge qosılıp Nádirshaǵa qarsı atlanadı. Nádirsha urısta jeńilip qolǵa túsedi. Arslan menen Gúlayım Xorezmdi basqınshılardan azat etedi. Eldi basqarıwdı Xorezmdi jaylaǵan tórt millettiń, ózbek, qaraqalpaq, qazaq, túrkmenlerdiń wákillerine tapsıradı. Gúlayım baslaǵan jawınger qızlar Arslan menen birge Túrkistanǵa qaytadı. Qırqız eposında sóz bolatuǵın waqıyalardıń mazmunına qaraǵanda, Tariyxta haqıyqattan da bolǵan waqıyalardıń sáwlelendiriliwi kórsetiledi. Bunda tiykarınan tariyxta júz bergen eki waqıya óz kórinisin tabadı. Onda birinshisi Orta Aziya xalıqlarına qalmaq xanlarınıń shabılıwı haqqında, al ekinshi tema bolsa Iran shahı Nadir shanıń Xiywanı basıp alıwı haqqında.

atqarılıp kelinbekte. Bunnan tısqarı teatrlarda dástanǵa baylanıslı pyesalar da saxnalastırıladı. Juwmaqlap aytqanda, Qırq qız dástanı qaraqalpaq ádebiyatındaǵı eń salmaqlı hám búgingi kúnge shekem óz áhmiyetin joytpaǵan dástanlardan biri esaplanadı. Eger búgingi videomız sizge unaǵan bolsa, Jayxun kanalına aǵza bolıwdı umıtpań hám layk basıń. Keyingi videolarda kóriskenshe xosh!